Mamajan Hümiýewa, Güründeşlige gelen üçin köp sag bolsun aýdýan. Gysgaça özüňi tanyşdyryp bilersiňmi we şu wagt galýan Biliň barada maglumat berip bilersiňmi.
Salam Döwran, başda öz minnetdarlygymy bildirýän meni çagyranyň üçin. Özüm hakynda aýtsam, men Mary şäherinde doguldym, ulaldym. Ondan mekdebi gutaramdan soň Wýetnam Wýetnamda bir halkara uniwersitetde biotehnologiýa ugrundan bakalawr derejesini aldym. Ony gutarybam yzyma Türkmenistana bardym we Oguz han uniwersitetinde mugallymçylyk etdim. Onsoňam dowam etdirmek bilen täzeden öňki professorymyň laboratoriýasyna Wýetnama yzyma master derejäni okamana gaýtdym. Şu wagt master derejämi okaýan. Ugrum has inçeldi, ol medical biotechnology ýagny Lukmançylyk biotehnologiýasy bolup gitdi.
Lukmançylyk biotehnologiýasy barada gysgaça näili açyklap bileris, has düşnükli bolmasy üçin? Lukmançylyk biotehnologiýasy bu adam adamlar bilen baglanyşykly adamlarda kesel ýa näsazlyk we şoňa meňzeş zatlaryň liçeniýalar üçin tehnologiýa we metodika zat edilýär, research edilýär-de umuman. Has inçe aýdamda edil meň okaýan zadym, temam emeli bäbek ýasamak we sütün öýjükler ikisem azajyk paralel gitýär bir-birine. Meň fokusym şolaryň ikisinde.
Emeli bäbek diýemizde ol haýwanlara degişlimi ýa adamlara degişlimi? A edil biz akademik ýagny biz lukmançylyk tarapyn ýagny lukman hökmünde gidemzok biz akademik hökmünde gitýäs biziň işimiz laboratoriýada täze görnüş we ýa bar bolan tehnologiýalary özgertmek we ýa oýlap tapmak, ondan soň olary lukmanlar öz öz ugrundan gospitallerde, hassahanalarda adamlara edip etýärler-de. Biz öz laboratoriýamyzda, hawa jogap bermedim, biz öz laboratoriýamyzda haýwanlaryň üstünde amala aşyrýas öz işlerimizi. Haýwanlar diýemdedem. Haýwanlaryň üstünde. Hawa, haýwanlar diýemdedem zat syçanlar. Edil men syçanlaryň üstüne eksperiment etýän. Ondan daşaram bir gruppamyz sygyrlar, sygyr kletkalary, bir gruppamyzam doňuz kletkalary üstünde eksperiment etýärler. Olary Gysgaça açyp düşündirip berip bilersiňmi? Meselem, syçanlar näme üçin syçan? Näme üçin doňuz we näme üçin sygyr? A, indi doňuz öýjükleri uzak wagtdan bäri, meselem, doňuz eti iýilýär. Onsoň doňuz öýjüklerini almak has aňsat. Onsoň Ýagny almagam aňsat, ondan soň syçan öýjüklerine garaňda olary manipulýasiýa etmek aňsat. Ola bir sygyr öýjükleri näme üçin bärde şu wagt bir proýekt gidip dur. O proýekt iýmit tehnologiýasyna azajyk degişli. Iýmit näme üçin sygyr etleri bu ýurtda azajyk ýokumy pes. Şol sebäpli daşary ýurtdan, Ýaponiýadan sygyr görnüşini, ýagny onuň kletkalaryny getirip bärde klonlaýarlar. Öz sygyrlaryny öndürýärler. Ýagny öz sygyrlary şol klon daşary ýurtdan getirilen organizmiň organizmi göterýär. Ondan soňam şu maksat bilen näme has ýokumly, has proteini köpräk bolan et almak, has süýji et almak we bazara getirmek. Maldarçylygy. Maldarçylygy. Hawa, hawa. Adamlara nähili degişli ýeri bar doly aýdamyzda? Nähili täsiri bar meselem eden oýlap tapyşlaryňyzyň netijesinde?
Men edil alyp barýan mysal getirsem işimi, mysal getirsem men emeli şekilde embriýo ýasaýas laboratoriýada. Ondan soň ony belli bir derejä çenli ösdürýäs, meselem sekiz öýjüge çenli. Meň maksadym şul işde şol sekiz öýjükden bir öýjügini alyp, galan öýjükler ösmäne dowam etýär. Şol bir öýjügiň men aýratyn genini diagnoz etýän. Näme üçin? Jynsýetini bilmek üçin. Erkekmi, aýa, gyzmy? Geljekdäki şol boljak, emele geljek bäbegiň jynsýetini bilmek üçin. Näçe wagtda bilmek üçin?
Näçe wagtda gaty çalt örän çalt şu wagtky tehnologiýalar bilen örän çalt ýarym günüňi amalýar. Ýani diýjek bolýan bu eýýäm el eliňdäki bolan organizmden, ýani ýetişen sekiz öýjük organizmden bir öýjügi alyp ýarym günüň içinde eýýäm oň jynsyýetini bilip bilýäs. Elbetde buny amala aşyrmak gaty kyn. Dişim ýalan sat däl, sebäbi bu aýry-aýry prosedura şeklinde gitýär-de. Onsoň meň şu ýerdäki, şul işdäki uly zadym, goal diýiň, şu tehnologiýanyň üstünde has durmak, özgertmek azajyk.
Dünýä ýüzünde görýäs, adam bilen syçany deňeşdirip, şu laboratoriýalarda adama degişli barlaglary syçanlarda barlaýarlar. Laboratoriýada hmm. eksperiment geçirýärler. Näme üçin syçan diýen bir e, sorag emele gelýär. Şol şu barada gysgaça aýdyp bilersiňmi? Nä hawa, näme üçin syçan? Sebäbi syçanlary laboratoriýa şertinde saklamak, köpeltmek aňsat. Tiz öýjük alyp bolýar we islän wagtyň, meselem, alyp bolýar-da, elýeterli diýeýin. Köptaraplaýyn. Ondan soň şol sebäp näme üçin adam, näme üçin syçan?
Dogry. Embriolar näme? Ýagny embrio diýip geçdik. Embriony nädip düşündirip bileris? Embrio bu haçanda erkek we aýal jynsy öýjüginiň birigip geljekdäki çaga boljak bir öýjüginden başlap belli bir derejä çenli ösýänçä biz şoňa embrio diýýäs. Ýagny iki jynsy öýjük birikýär. Bir doly geljekde adam bäbek bolup biljek potensialdaky bir öýjük emele gelýär. Bir öýjük emele gelýär. Şo ikisi birigip şo we şol belli bir derejä çenli ösýär. Şo iki aralyga embrýo diýýäs biz. Indi ýaňky sütün öýjükleri barada-da aýdyp geçdiň. Sütün öýjükleri näme?
Sütün öýjükleri bu adamyň bedeninde bar bolan başda intäk ýaňy bir embrýo şeklindeki we has doglandan soň ösenden soňam bedende bar bolan öýjügiň bir görnüşi. Bunuň aýratynlyklary näme? Bul öýjükler Adamyň, meselem, bedeninde iki ýüzden gowrak dür öýjük bar. Ýöne olaň hemmesi bir öýjükden emele gelende. Diýmek, şol bir öýjükden şu iň soňky diýeli gözüň öýjügi emele gelýänçä belli bir liniýadan geçýär-de, belli bir yzygiderli üýtgeşmeden geçýär. Indi sütün öýjükleri şol bütin Ýöne görnüşleri köp bolan, ýöne embrioniki sütün öýjükleri alsak, embriodan alynýan sütün öýjükleri alsak, şol öýjükleriň dowamly yzygiderli ölmän köpelmek zatlar, ukyplary bar. Ýani ölenokda normada bedendäki öýjükleň belli bir ýaşy bolýar. Belli bir ýaşdan soň olar ölýär. Ýöne ýaňky sütün öýjükleri ölenoklar. Olar dowamly köpelip gidip durýarlar. Ol-a bir. Ikinjisi, sütün öýjükleriň aýratynlyklary, gaty gowy ähmiýeti bar bolan aýratynlyklary. Ol, meselem, embrionik sütün öýjügini alsak, bedenimizdäki ähli görnüş öýjüklerini öýjüklerine öwrülip bilýärler-dä. Ýagny, meselem, diýeli bir ýarawsyz biri ýa diýeli biriniň Ýangan, ýangyn bolanda derisi ýandy diýeli. Şol sütün öz sütün öýjüklerinden şol derisini tamamlap biljek deri öýjügi emele getirip bolýardy. Şu we şuňa meňzeşler. Şol şol sebäpli sütün öýjükleriň üstünde soňky döwür esasanam gaty köp ylmy işler alnyp barylýar we gelejegi gaty uly görünýärdi.
Onda Şeýle gysgaça şeýle düşündirip bileris. Iki sany jynsyň ýaňky sperminden dörän birleşen ýagdaýynda şoňa
Başda zigota diýilýär, zygote diýilýär. Iň başda, ondan soň embrio. Bularyň atlandyrylmalary näme üçin üýtgeýär? Sebäbi wagtyny biler ýaly-da, haçan we näme. Ýagny bu iki jynsy öýjügiň birikme gi, ýagny eneden we atadan, e, atadan sperma, eneden hem o, ýumurtga öýjügi, ýeýtsekletka diýýäs-ä, ýa-da oosaýt diýýäs. Oosaýt bilen spermaň birikmeginde doly, doly gen san, sany bolan bir, o, öýjük emele gelýär. Ol geljekde bir, o, täze organizm, o, bolma ähmiýeti bar-da indi. Ýagny şoňa biz belli bir derejesine, meselem, ösýä, ol bir öýjük bolýa, soň iki, soň dört, soň sekiz, on alty, otuz iki diýip dowam etýä. Belli aralygyna embriýo diýýäris, ýagny. Soň şoň içindäki bölünen öýjüklere-de sütün öýjükleri, stem cells diýilýär. Hawa. Dogry dälmi? Hawa, hawa, şol embrioň içinde belli bir ýerinden alynýan öýjükleri biz embrionik sütün öýjük diýýäs. Sütün öýjük bu geljekdäki bedenimiziň ähli öýjüklerini emele getirjek kök öýjükler dä indi köki sütüni. Gowy şuny has düşnükli bolsun diýip köpüräk wagta çekdim. Indi ýaňy klonlamak diýdiň. Klonlamak barada-da maldarçylyga degişli diýip aýtdyň. Dogry dämi? Meselem, Edil biziň bir zady laboratoriýamyzdaky alnyp barylýan iş zady, önümi maldarçylyga degişli bolýar. Ýagny, hawa.
Oň adam görnüşi tutar oňa. A, adamlarda indi adamlarda etmek gadagan, bu etiki o, etika az garşy bolýa, ýöne o, edenoklar diýibäbiljekgäl, iki ýyl öň Hytaýda eşidensiňiz, o, bir professor adamy klonlapdyr, şo sebäplämi basyldy, türmä basyldy. Sebäbi dünýä boýunça bu dogry hasaplananokda adamy klonlamak. Klonlamagyň özi näme diýseňiz, bu meselem ýaňky aýdyşym ýaly iki eneden we atadan emele gelýän bir öýjük ol görnüşi boýunça hiç kime meňzänok, ýeke-täk bolýada. Klonlamak näme etýä? Klonlamak şoň. Kopiýasyny etmekde, meselem, meň kopiýamy etmek, hawa, meň haýsam bolsa bedenimden bir öýjük alyp, şony täzeden bäbek edip bolýar-da, hawa, onuň bilen meň genim ýüzde-ýüz meňzeş bolýar.
Indi okuw, okuwyň daşynda nämeler bilen meşgullanýaň? Nämeler etmegi halaýaň?
Okuwyň daşynda men köplenç bilim ulgamlary bilen gyzyklanýan. Ýagny Bu mekdep öňi, mekdep wagty we uniwersitet döwürlerindäki ähli görnüş bilim ulgamlary ünsümi çekýär. Ondan daşaram näme? Ondan daşaram meýletinçilik işler ünsümi çekýär-de, üýtgeşik organizasiýalarda.
Hawa bir belli ýerlerde laboratoriýa iş laboratoriýada wolontýorlyk işlerini edýändigini bilýän bilýän bilim işlerinde o arada gysgaça aýdyp bilersiňmi nähili tejribeleriň bar nirelerde wolontýorlyk edýäň
edil bilim ulgamynda soňky döwür men Nähili boldy diýeýin, indi meň mümkinçiligim boldy-da, wagtym boldy, mümkinçiligim boldy. O, özümde-de gyzyk bar şo, şo tarapa. Keýpine, meselem, bilesim gelýär-de, nähili şol bilim ulgamy diýelimi, sadik diýeli ýa-da mekdep diýeli ýa-da uniwersitet diýeli. O, bir görnüş ulgamy halasam, meselem, gördüm, şony haladym. Göni saýtyna gitýän, onsoň email-laryny tapýan, email bilen email ýazýan-da, men indi aşakda rezüme, men planyýewa plany, siziň proýektiňizi haladym, eger mümkin bolsa, men size meýletinçi şeklinde bir hepdede Bir-iki sagat näme berseňiz işläp berjek. Näme üçin? Sebäbi men haladym, men göresim gelýä şol etýän işleriňizi diýip. Soňa başladym. Netijede maksadyň näme diýip soraýyn?
Netijede maksadyma şo-da belli bir maksadym bar diýsem ýalňyş bolar. Keýpine ünsümi çekýä. Nähili okatmaly, üýtgeşik nämeler bar bu Täze görnüş metodikalarda we şoňa meňzeş. Diňe bilesim gelýär-de, indi okuwymdan daşary-da, laboratoriýada alyp barýan ylmy işlemden daşary etýän bu zatlary.
Gowy zatlar. Meň özümem şu wagt belli bir proýektleriň özünde işleýän. Özümem bilim sistemalarynyň özgermegini isleýän we o barada öz dünýämde gözleýän nähili bilim sistemalary täze dünýä üçin gowy bolar diýip pikir edýän. Meňem ünsüm bar. Indi seň pikiriňçe iň gowy bilim sistemasy nähili bolmaly? Indi seň şu wagt galan tejribäňe görä. Indi bu iň gowy bilim sistemasy diýip hemmesini bir ýere jemläp bolmaýar, sebäbi ýurtdan ýurda üýtgeýär. Üýtgeşik faktorlar köp. Emma özüňe gerejigini alyp bolýar-da indi her dürli. Indi täze dünýä diýeniňem soňky alty Aýyň zady netijesindäki täze dünýä röýtýän. Pandemiýaň gelmegi bilen öňki meselem plança ýylda bolmaly prosesler bäş bäş alty aýyň içinde amala aşdy-da, olam doly iş, okuw onlaýn şekline geçdi. diýjek bolýanym. Indi umuman alsak, üýtgeşik ulgamlardan özüňe gerejigini, özüňe şol öz şertiňe ýarajagyny saýlap bolýar-da. Ýöne esasy zat bilmek-dä, meselem, aýdyşym ýaly, haladym, gitdim, öwrendim. Nähili, näme üçin etýärler, işe ýaraýarmy, buň soňunda, ony, Berip bilýälermi şol doly şekilde çaga bilimi dälmi şu zatlary bilmekdä indi. Mhm.
Bu barada öň öňem bir gysga gürrüňdeşligimiz bar şu bilim sistemasy barada. Öň içinde-de Finlandiýany birazjyk Finlandiýanyň bilim sistemasyna seredipdik. O barada biraz aýdyp bilersiň bir zatlar? Finlandiýanyň bilim sistemasynda halan zatlaryň. Finlandiýanyň bilim sistemasynda näme haladym? Finlandiýanyň bilim sistemasynda mollumlara gaty uly ýer bar, berilýär, hormat berilýär. Iň uly köp töleg berilýän kärleň biri mollumçylyk. Mollum bolmak aňsat däl. Gaty köp adamdan saýlanýarlar. Ýagny bu näme diýmek? Diýmek, o Finlandiýanyň mollumlarynyň durmuş şertleri has ýokary. Diýmek, höwesleri has köp etýän işlerine we kaçestwo taraplaýyn, quality taraplaýyn seretsek, gaty köp adamdan saýlanan bolýar-da. Indiki nesli ýetişdirjek, hawa, mollumlaň. O hili gaty ýokary Finlandiýada. Ol bir, ikinjisi nämä ünsüm çekýär, Finlandiýa her çaga aýratyn üns berýä we çagany aýranoklar. We nähili ekonomik gatlakdan bolsa bolsun hemmesine deň derejede iň aňyrbaşy bilim berilýär. Ondan aýratyn alamyzda şeýle bir deňlik bar o taýda azajyk şuň ýaly üýtgeşik çagalar bolsalaram şolar hemme çagalaryň arasynda bile ulalýarlar. Üýtgeşik çaga diýemde bu meselem genetiki taraplaýyn näsazlygy bolan çagalaram bada indi belli bir prosendi her jemgyýetiň. Onsoň şolaň hemmesi deň derejede. Indi haýsy gatlakdan bol, nähili ýagdaýda bol, hemmesine deň derejede garalýar we deň derejede bilim berilýär. Bu deň derejede mümkinçilik bermek diýmek. Ol olam ýene bir zat. Indiki aýtjak zadym, Finlandiýanyň ýene bir zat ünsümi çekdi. Mollum çaga meselem diýeli bir sagat sapak okatsa, bir sagat şo sapagy nädip okadaryny pikir etýär. Ýagny, bu näme diýmek, her çaga aýratyn öz şahsyýetine doly, nähili, öz şahsyýetine deň derejede, gowy derejede, aýratyn şekilde bilimiň berilýänligiň subutnamasy bolýar-da. Başga näme diýeýin Finlandiýa hakynda? Ana şo umuman aýtsak şo zatlar. Başga nýuanslaram bar. Bul eýýäm azajyk tehniki nýuanslar, metodika nýuanslar. Ýöne umuman alsak şol. Ýene bir zat goşaýyn Finlandiýada öý ýok, öý işi diýlen zat ýok. Biram ekzamenler on alty ýaşyňa ýaşynda ýagny hiç hili ekzamen diýlen zat ýok, öý işi diýlen zat ýok. Diňe bir şol liseý, ýagny on alty ýaş töwereklerinde bir ekzamen alýarlar.
Nähili ekzamenka ol?
Şol derejelerini barlamak üçin we haýsy nähili ukyby barlygyny barlamak üçin. Oňa çenli üýtgeşik ekzamen alanok-da. Indi meň özümi çagalygym ýadyma düşende, meň iň ýigrenýän zadym ekzamendi-de. Buram öý işdi halamokdym ikisinem hawa şo finlandiýada ýok hawa. Okuwçylaň köpsi. Nähili? Finlandiýaň ýöne çagalary hawa umumy zat bolýada nähili dünýä boýunça her pylança ýyldan dünýädäki üýtgeşik ulgam ýagny bilim ulgamlaryndaky çagalaryň ekzamenlerden alýarlarda science math girýär we şoňa meňzeşler O näçe Finlandiýa az okasy ýa okad az okaýalar çyndanam bize görä sagat sanyny öýüşleri bolmasadam ekzamen bolmasadam şolar gaty iň ýokarlardan top dereje alýalar.
Ýaňky aýtmak islänim dünýä ýüzünde köp okuwçy ekzamen halaýandyr öýdemok.
Ýa.
ýaňky aýdanyňa. Indi Sag bol. Men özüm şu wagt Amerikada bolup, eee, bu ýerde okap ýörkäm, eee, görüp ýörkäm, Amerikadaky bilim sistemalarynyň bil- bilim sistemalarynda halamaýan taraplaryň bardygyny aýdyp gelýän. Elbetde, Mhm. halaýan taraplarym bam bar. Ýaňky aýdyşyň, ýaňky aýdan bir zadyň bardy, Ýaňky saglygy näsaz adamlaryňam birlikde okamagy diýip bir zat aýtdyň. Sen Amerikada meň halan zatlaryň biri şol. Men okap ýörkäm bir ýerde meň ýanymda kör adamam oturyp bilim aldy. Meselem, nädip bilim alýar diýseň, şo mollum, şo taýdaky professor şoňa görä-de terbiýelenen, şoňa görä-de nädip garamaly, şoň bilen nädip aragatnaşyk gurmaly. Indi görýänler we görmeýän birlikde şo sapagy düşünýär. Şoň üçin ýörite apparatlar, enjamlar zat edilipdir şo gürleýän zatlaryny bellige almak üçin. Ýa-da Synpyň içinde ýöräp bilmeýän bir adam bar diýeli, bir okuwçy, gyz ýa oglan. Şoň üçin ýörite ýeri saýlanýar, meselem. Gelip, meselem, biz öz gözüm bilen gören zadym-da. Körem, ýöräp bilmeýänem gelip bilelikde bir ýerde okap bilim alyp bilýär. Şo zadyny halapdym, üýtgeşik bir zat diýip. Hawa. Goşmak isledim ýaňky aýdanyňa. Hawa, hawa. deň derejede näme bolsa bolsun, nähili dür bolsa bolsun deňlik bolmagy by ukyplarynyň açylmagyna deň derejede sebäp sebäpler bermekde gowy zat aslynda.
Belki kör diýmek ýa-ýa ker diýmek belki aýybam bolup biler eger Aýyplaşmazlyklaryny isleýän eger şu sözi gözlerine degýän bolsa. Geljekde etsem goýsamlaryň barmy? Geljekde nähili maksatnamalaryň bar?
Geljekde bul ugrumy dowam edesim gelýä. Sebäbi gaty höwes bilen okaýan-da şu wagt. Ýagny bu doktoranturamy alasym gelýä şul ugurdan edil. Ondan daşaram bir ýa-da iki sany bilim ulgamyndadam proýektlam kellämde bar şu wagt. Bilim ulgamynda we akademiýada bir zatlar etmek. Saol.
Indi gysgaça sinonim bölümlerine geçeli. Öz dünýäňdäki, men bir söz aýtjak, öz dünýäňdäki şoňa ýakyn sözi aýtmagyňy isleýän. Suw.
Päk.
Gurbat.
Küýsemek.
Dünýä.
Owadan.
Wýetnam.
Ekzotika. Hip-hop. Adalat.
Maşgala.
Gala.
Pudak. Industry.
Himiýa.
Adam.
Adam beýik.
Bolýar. Şundan ybaratdy. Indi adamlara aýtmak isleýän gowy sözleriň barmy ýa-da paýlaşmak isleýän pikirleriň barmy? Belki men men men üçin belki adamlar üçin. Hmm.
O başda sen sen bilen başlaly. Sen üçin men seni uzak wagtdan bäri yzarlaýan, etýän işlerini goldaýan, halaýan. Bir zat çykarsaň birinji baryp görýänlerden men bolup bilen bilemokda, birinji laýk goýýanlardan. Näme üçin? Sebäbi Bu ähmiýeti uly etýän işleň. Ähmiýeti uly bolany üçin menem hormat goýýan-da, umuman. We dowam etmegini isleýän. Belki has üýtgeşik proýektlaň bilen. Ondan soň bütin görýänlere näme diýip bilerin? Olara başda özüňizi tanaň diýjek-de. Başda bir özüňizi tanamaly, özüňiz näme halaýaňyz? Geljekde näme edesiňiz gelýär? Şony aýdasym gelýä. Eger tanadym, hawa, belli bir derejä ýetdim, ýöne birhili göwnüm geçdi diýseňiz, onda täzeden başlaň. Üýtgediň. Näme ýene halaýaňyz, täzeden başlaň. Hiç wagt giç däl bir zada başlamak ýa-da üýtgetmek. Bu belki on sekiziňde bolar, belki kyrk sekiziňde bolar. Belki käbir adamlary tanaýan altmyş ýaşlarynda-da bütin ömrüni üýtgetýärler-de düýbünden. Hawa.
Özüňi tanamak diýlende nähili käbir adamlar muňa düşünmän biler. Ýa men özümi tanaýan diýip biler ýöne käbir adamlara seredýäň karar bermekde kynçylyk çekýär. Şu özüňi tanamagy nähili düşündirip berip bilersiň?
Özüňi tanamak, başda öz dünýäňi tanamak gerek-dä. Indi her adamyň aýratyn bir dünýäsi bar diýip alsak-da, o dünýäsine näme girýär? Dünýäsine iň başda girýän zatlaryň biri, eger wagtynda şuň tohumy goýlan bolsa we ýaşaran bolsa, onuň hyýallary, hyýaly. Şonuň barmy, ýokmy? Bar bolsa, çyn ýüregiň bilen ýapyşyp biljekmi? Ýapyşarsyň, ýapyşmanydam dowam et. Ýok bolsa, şonuň bolsun-da, şonyny tap, meselem, hyýal, bir hyýal tap. Edip bilseň-ä, hemme kişiň güljegi bir hyýal tap, üstüňden güljek bir hyýal tap. Şoňa baryp ýetmeseňem, ep-esli näçe ädim öňde boljagyň belli-dä. Edil. Şo hyýalyňy amala aşyryp bilmeseňem, ýöne başgalaryna görä ep-esli ädim öňde bolarsyň. Başky dünýäňe näme girip bilýär? Öz şahsyýetiň, harakteriň. Näme halaýaň, näme halaňok. Özüňi nirde göresiň gelýär, nirde göresiň gelenok. Hawa. We şoňa meňzeş zatlar.
Adam Köçe dilli aýdylanda, adam pahyr ýykylyp turup öwrenýär diýilýär. Şeýle zigzag ýaly. Bir ýykylýaň, bir turýaň, bir umydyň gaçýar, soň täzeden turup ýene dowam edýäň.
Şoň ýaly bir jandar. Senem şol ýaly özüňi tanap, ýykylyp turup, ýykylyp turup, şo umydyňy ýitirmän dowam et diýjek bolýaň. Dowamly goja bilen ýapyş diýjek bolýaň etýän işleriňe.
Ýaman gowy zada barmak basdyň. Sebäbi şu wagtky sosialny mediada, instagramda zatda adamlar indi surat goýýa zat diýýä hemme zat güläle güllük ýalyda indi. Güläle güllük. Göni çyzgy ýaly adamlarda şu ýa ýokarlykgan gitýän şuň ýaly çyzgy ýaly görünýädä. Asly on ýaly däl. Adam her günde plança gezek ýykylyp täzeden turup bilýä öz dünýäsinde diýeli. we ýa fiziki dünýäde diýeli we bu zatlar bolmaly zatlarda bunsyz bolanok diýeli bu norma üýtgeşik däl hemme kişi şeýle esasy näme esasy galyp bilmek we dowam etmek we täzeden ýykylmak esasy zat şomyka diýende. Ýene bir zat belläsim gelýärdi. Mhm. Mhm. Soňky 6 aý üns berensiň, hemme zat düýbünden üýtgedi, hiç kim garaşmady bu ýaly zatlary. Bu her pudagy düýbünden zat etdi, üýtgetdi. Esasan hem bilim ulgamy we iş meselesi. Indi şuň ýaly bir meselämiz ýok. Öňler näme turarsyň öýüňden, gidersiň mekdebe. Indi şol ýol geçmek meselesi ýok. Ýola wagt harjamak. Sebäbi mekdep öýüňe geldi. We ýa iş, iş öýüňe geldi. Hawa. O, we bundan soňam belki düýbünden köp zat üýtgäbem biler-dä. Indi öňümizdäki ýyllar näme bolar, bilemzok. Bu näme diýmek? Bu şeýle. Adam şunýaly tüýs üýtgeýän şertlerde adaptasiýa geçirip bilmegi möhüm, wajyp, hemmetaraplaýyn. Uly mesele, şumyka diýende, edil şu wagtky ýagdaýda. Şony aýdasym geldi, goşasym geldi-de.
Adam ýaňky ýaly gowy işler etmek isleýän bolsa, bir okgunlyk, bir netije almak isleýän bolsa, meň pikirim, men-menliginem aýyrmalymyka diýýän. Meselem, özbaşdaklygy aýyrmaly, bir birleşmäni öwrenmeli, birlikde iş etmäni öwrenmeli. Meselem, Şu wagt seň edýän işiňde ýekeje özüň edýän dälsiňdir. Dogry dälmi? Hawa, hawa, ýok, ýok. Ýeke özüm edemok. Bir topar bolup edýänsiňizdir we başyňyzda professorlaryňyz bardyr, gowy aragatnaşygyňyz bardyr we dünýä ýüzündenem başga uniwersitetler ýa-da okuwçylar bilen belki aragatnaşyk gurýansyňyzdyr ýa-da siziň professoryňyz, dogry dälmi? Dogry. Hemme zat bileleşip edilýär, paýlaşyp edilýär. Men-menlik bilen bir netije alyp bolanok hiç wagt. Ýok, ýok, ýok. Köp zatdan alyp goýýan zadyňam biri men-menlik bolýar-da, ego. Näçe şu egoňy ýok edip bilseň, şonça aslynda özüňe peýda-da. Özüňi bowlup etseň bolýar.
Hawa, şoň bilen tamamlabereli.
Bolýar.
Wagtyň üçin köp sag bol. Pikirleriňi, maglumatlaryňy paýlaşdyň biz bilen. Belki bize sekiz FM sekiz FM hem başladýas nesip bolsa. Belki sekiz FM-de başga mowzuklary ele alyp gürleşeris nesip bolsa. Meselem, Podkastdamy? Podkast, hawa, podkastda ýaňky käbir gürlän ýaňy bilim sistemasy barada meselem ekzamenler barada diňe ekzamenler barada bir podcast edip bileris ýa-da öý işleri barada podcast edip bileris gyzykly mowzuklar Oňa-da bagtyň bolsa çagyrmak isleýän nesip bolsa. Nesip bolsa hökman begenip gelerin hawa. Menem indi näme köp köp sag bolsun aýtýan. Uzagrak wagtdan bäri planlaýardyk buly. Wagt aýyrdyň, energiýa aýyrdyň etdiň. Esasy maksadymyz şuny ýetirmek, paýlaşmak. Belki-de zadymyz bolar-da indi peýdamyz bolar. diňleýänlere şon ýaly başda saňa köp sag bolsun we diňleýänlere belki köp sag bolsun aýdasym gelýär. Işleriňizde üstünlik dileýän. Köp sag bol.
Köp sag bol. Sag bol.